my country people now welcome back to my channel today beauty tukura is now a lamborghini owner and also queen maybe say just get engaged the full story about her engagement and her relationship with her baby daddy don't finally surface

the from wetin Lamborghini abi wetin be that guy name Lord Lamba tell her tell the particular person na make the person dey base e judgement on that but as the bloggers come see say the people don wan dey change the narrative na so the truth come start to dey fly dey come out e come turn out say Lamba on the other hand is from Anambra state and from the things wey be say we know for this country about Anambra men their parents especially their mama no dey allow them marry outside their tribe So according to the blogger wey bring her, the blogger name na Cutie Joes. The blogger dey try to explain wetin sup with evidence. This one no be story, e bring evidence come out. So the blogger dey claim talk say according to um, how the thing take start, the, from the very first day wey be say Queen carry her pikin go lo, go meet Lon Lamba mother for the first time, say na there na problem start to dey wait for her. especially immediately she step her foot into di father's house. Getting there, Queen come meet doctor for inside di house. Di doctor dey wait for her to take samples of di pikin to take do DNA. Lamba mama dey claim to say Queen na wayward girl since she no come from Anambra State. To di extent say Lamba mama no gree touch di pikin, no gree carry di pikin, e say if dem no do DNA test for dat pikin, say she no go carry di pikin. Di excuse wey Lamba wey be full grown man give Queen be say na her mama tell am talk say she see vision say Queen na wayward girl. If una notice when Queen dey inside Big Brother house, Queen dey dress some certain way um she dey always like reveal um her body, she dey always like wear things like that but ever since that girl come out from Big Brother house, I don notice say she dey dress decent maybe na because of this Lord Lamba issue na im make she come even change like that. So as the woman talk that thing, Queen come dey swear to say na be true, say she no be wayward person, all the time but dey try to convince Lord Lamba mama. But to cut the long story short, Queen come carry the pikin samples for DNA and e come come out say na 99.9 percent match with the father. Come finally confirm say Lord Lamba na im be really the papa of Queen pikin. So fast forward to the child dedication, wetin be her name, Queen um um family. don suggest say the child dedication make dem do am for Lamba and Mama church because dem don see the way Lamba and the mother dey close. The mama come talk say no, say no, say no make her um, church member no talk say her pikin um, born um, her grandchild come from a wayward girl wey no be Igbo. Una go go check um, wetin be the woman name, Lamba Mama social media handle. You go see say she dey post her other grandchildren wey be say dey born from Igbo land but Queen own she no dey gree post am because Queen is wayward. di mama also dey claim say queen say di pikin wey be say dem born di pikin name na princess say di pikin wey queen born for lamba say di pikin nose no resemble lamba nose so which means she still dey get doubt even afta dem don do dna afta she see say di dna na ninety nine point nine percent so later di woman come dey blame queen tok say na queen na come come carry di mata come give us bloggers and di general public concerning her pregnancy dat time wey be say she come out come post di baby bump. So since dem born the pikin, turn out say na only three times na the pikin don sleep for Lamba house because the mama talk say he no want any child from a wayward girl like Queen. And mind you, Lamba get an Igbo girl wey be say im dey date with Queen o, Igbo girl. So this na the evidence wey be say they drop. This na the evidence. If you look for here, you go see the Igbo girl wey be say the girl snap na queen na dey chat lamba up for here so he come say i guess because i'm not igbo right she come put crying emoji lamba come tell am say i remember telling you on a video call so if you see anything online won't you tell me first before blaming me so queen na come um, do voice video come do video come dey tell the lamba to say see from the video sef you go see when she dey still dey call the guy babe even with everything wey be say dey go on with her so make una lis ten to wetin she dey talk for una sef

I want to see you more often. Ah, God. So from the video episode on her watch, you go see the tears for the girl eye. She was literally crying. The state same time we say she dey call the lamba, e go put the phone for airplane mode so that the thing no go go. So I go just give short um, explanation of how Queen take born her pikin for Ghana without the help of Lord Lamba and the family. So this queen, this girl na girl wey be say she don dey in love with Lamba, so much in love and all of us see the way queen dey behave now. Once she dey in love with a man like this, she go dey do everything for am. I dey use white money as example, the way she take treat white money when white money dey inside the house, you go see say the girl, she's a very loving person. So when e come turn am say the pregnancy, she find out say she dey pregnant, a lot of people tell her say make she remove the belle, but her love for the lamba she no gree remove the belle to her she dey hope say one day everything go work out and from wetin we hear for online we dey hear talk say lord lamba he was not interested in the pregnancy he was not even ready to have a child with queen pic- um, person wey be say come from akwa ibom state and you know say lord lamba na from anambra so as the belle dey come out the belle never even come out when queen travel go ghana because of the backlash and everything wey be say dey go on with her for nigeria here she come go that side come um dey there until she give birth but na some of her friends na im follow her go that side to go dey help her out. Lamba on the other hand, for once, that guy no visit Ghana. It was agreed that Lord Lamba say when um she born, when she wan born during her pregnancy, say he go come come dey assist her. but dat one no ever happun instead im dey make di girl cry for phone evri single day di burden e come be as if di problem too much for di girl because na she dey pay for di accommodation and di feeding wey be say she dey stay for dat side all those type of tin e come affect her to di ex ten t say she come dey dey she come dey go broke fast forward to afta she born finish she come come back to Nigeria still na still problem di girl come dey face from both Lord Lamba and im mama. The whole story na allegedly because I no dey there when e happen. Na exactly wetin I hear na I drop for una so. So at the end of everything, e turn out say Lord Lamba show Queen Shengi Banza. From the very first day wey be say this girl announce this her engagement, me na me na the thing touch pass because I see a different I don already see the story even before people even the story even start to dey come out because for a woman like that to uh, wey just born a year ago to see a man maybe say go love her just like that all those type of things suppose know say she go don see shege from her baby daddy uh, and i go make her move on with her life so i dey very happy for the girl o oh. i no care wetin anybody talk i dey very very happy for her for lamba mind in in na prince charming na wow See am na wetin Igbo man reject Yoruba man don collect am put am for house you still dey cry well no evil eye go see her because um that girl from the tears wey be say I see for that video wey be say she dey cry so I no wan hear anything wey anybody dey tell me anymore I wish her well so unto um beauty matter beauty don come out come flaunt her new Lamborghini From wetin we dey hear, dem say na person na gift her, we no know who gift her actually but na big congratulations to her, e no easy, red one for that matter. Those of una wey be say wan come out come dey talk say na sugar daddy this one this one, wait until you start to make money from online, na that time you go know say money dey online.